Үзенчәлеге шунда, башка театрлардан аермалы буларак, безнең диварларыбыз пыяла. Һәм шуңа күрә тамашачы, театрда булганда да, Казаныбызның менә бу яктан заманча, матур өлешен күрә, ә каршы яктан, балконда аның иске өлеше, татар бистәсе күренә үзенең мәчетләре, манаралары белән. Менә шушындый матур урында урнашкан. Каршыда Өч катлы иске бина ул, элекке Шәрык клубы. Анда безнең беренче татар театр труппасы Сәйяр эшләп алган. Аның җитәкчесе Габдулла Кариев әйткән, имеш, безнең исемнәребезне әле алтын хәрефләр белән язарлар һәм театрның үзенең бинасы булыр дип. Һәм кечкенәдән Коръәнне яттан белгән зирәк, талантлы Габдулла Кариевның бу сүзләре, әйтерсең, халык әйтмешли, фәрештәнең амин дигән сәгатенә туры килгән, нәкъ шушы урында менә матур бина хасил булды. Серле, әкияти, борынгы Кабан күле буенда бер. Корабны хәтерләткән сыман. Безнең театр фойесы бик якты, киң, матур һәм бер караганда ул ниндидер сынлы сәнгать музеен да хәтерләтә, чөнки анда менә шундый сыннар да бик күп. Аннан рәссамнарыбыз тарафыннан эшләнгән иҗат портретлары безнең артистларыбызның. Һәм шулай ук менә биредә һәрвакыт. Артистларның иҗатына багышланган күргәзмә булып тора. Ә арада без, соңгы елларда ул традициягә әйләнеп китте, Татарстанның танылган яки яшь рәссамнарының күргәзмәсен дә урнаштырабыз һәм спектакль карарга килгән тамашачы бер уңайдан безнең рәсем сәнгате белән дә, рәссамнарыбызның эше белән дә таныша ала. Габдулла. Кариевның исеме чынлап та мәңге алтын хәрефләр белән язылган кебек тарихыбызда, театр тарихында калды һәм әле аның сынын татарның мәшһүр сынчысы Бакый Урманче менә шулай ак мәрмәргә дә иңдерде һәм ул безнең театрыбызның түрендә тамашачыны, әйтерсең, каршы ала. Безнең театр 1939 елдан башлап, Галиәсгар Камалның 60 еллыгы уңаеннан Галиәсгар Камал исемен йөртә. Ул үзе исән чагында ук татар Островский дип йөртелгән шәхес, татар драматургиясенә, бигрәк тә аның комедия жанрына нигез салган драматург, публицист, тәрҗемәче, мөхәррир, театр һәм җәмәгать эшлеклесе дибез, кирәк чакта менә дигән талантлы артист, режиссер һәм әле, Бик үзенчәлекле сатирик рәссам да булган ул, аның шаржлары да бар. Галиәсгар Камал егерме нче гасырның кайбер яртысы аның исеме белән, аның әсәрләре белән бәйле булса, ә инде егерме нче гасырның икенче яртысын утыз биш елдан артык Академия театрында режиссер булып торган, баш режиссер булып торган Марсель Сәлимҗанов исеме белән бәйле.

Менә бу безнең Мәхмүт Гасимов дигән сынчы эшләгән сыны, бюсты. СССРның халык артисты Марсель Сәлимҗанов. Ул совет чорында бөтен совет иленнән танылган, бик дәрәҗәле, абруйлы режиссер иде. Тукай исемендәге, Станиславский исемендәге дәүләт премияләре лауреаты һәм. Педагог та, безнең театрда бик күп аның шәкертләре эшләде һәм эшли. Соңгы көнгә кадәр ул театрда булды һәм икенче елда вафат булды. Менә шуннан башлап инде егерме ел була дияргә мөмкин. Аның шәкерте, бик талантлы Фәрит Бикчәнтәев безнең театрыбызны җитәкли. Марсель абыйның эшен дәвам итә, театрны һаман да әйтергә мөмкин, ниндидер заманча югары баскычларга күтәрә, шушындый талантлы шәкерт тә калдырды Марсель абый. Аңа э, безнең Россиянең иң

Татар театры biz indi Камал театры дип әйлибез. Э, илдәге милли театрлардан иң өлкәне санала. Без быел 115 сезонны башладык. Димәк, 1906 елның 22 декабрендә бу көн татар театрының туган көне дип атала. Бер төркем яшьләр, гимназистлар, алдынгы карашлы, алдынгы фикерле шушындый кызлар, егетләр спектакль күрсәтәләр. Намикамал, төрекчәдән тәрҗемә, беренче өлеше драма. Кызганыч бала икенче өлеше аның комедия була, гыйшык бәласе. Шушылай итеп, зур уңышка ирешә, гәрчә аңа кадәр дә инде Казанда берничә урында күрсәтелгән була спектакльләр, аннан йорт спектакльләре дигән. Кайбер йортларда, бай йортларында күрсәткәннәр спектакльләр. Әмма тарихка егерме икенче декабрь, алтынчы ел, кереп калган татар театрының туган көне булып. Шулай итеп, Инде Бөек Октябрь революциясендә бик күп милләтләр үзләренең театрларын әле төзи башлаган чакта, мәсәлән, чуваш театры, башкорт театры, башка театрлар, безнең татар театры инде ил күләмендә танылган, унъеллык тәҗрибәсе булган, бик талантлы артистлары булган труппа була. Ул әле хәтта күп кенә милли театрларга оешырга ярдәм итә, хәтта. 18-20 нче елларда алар Урта Азия ягына да барып чыга кайбер безнең режиссерларыбыз, артистларыбыз ул якта да милли театрлар оештырырга ярдәм итәләр. Алтынчы елда театр туган дип әйтсәк тә, Ильяс Кудашев Ашказарский татар театрын башлап җибәрүче иң беренче шәхесебез. Бик талантлы шәхес, бик күп музыка коралларында уйный ул. Заманында бик мәшһүр саналган Казандагы татарская театра э, учительская школа Тәмамлый. Фатыйх Әмирхан, Гаяз Исхакыйлар заманында аралашалар да, ул шул вакыттан бирле инде хыяллана, нигә соң татарның үз театры юк дип. Һәм шушы өлкәдә ул эштә башлый. Оренбургка укытучы булып килгәч, үз янына җыя шушындый алдынгы фикерле яшьләрне, Островский әсәрен тәрҗемә итә, игъланнар чыга, бу инде спектакль күрсәтелергә дә тиеш була, бу 1905 ел. Ләкин каядыр дин әһелләре дә, цензура да, шәһәр власте да моңа мөмкинлек бирми. Менә шушындый каршылыклар белән төзелә безнең татар театры һәм дә 20 яшьлек ялкынлы татарның да үз театры булсын дип йөргән кызлар, егетләр э, тарафыннан төзелә. Аермалы буларак рус театрыннан. Чөнки 18 гасырның уртасында Император Елизавета Петровнаның указы белән рус театры оеша, ә бездә менә шулай халыкның үзеннән чыккан яшьләр үзләре тырышып шушы театрны булдыралар, бик авырлыклар күчерәләр, ачлык та, ялангачлык та, аңламау аларны да бик күп була. Татар театры ул халыкның иң яраткан сәнгатенә әйләнде. Бу урында мин Марсель абый Сәлимҗановның сүзен дә искә төшерәсем килә. Театр ул, халык йөрәгенә иң тиз барып җитә торган сәнгать, ди. Октябрь революциясеннән соң Дәүләт театры оеша, аның беренче җитәкчесе Кәрим Тинчурин була. Ул тарихта драматург булып э, кергән, әмма ул менә дигән талантлы артист, режиссер, э, театр эшлеклесе һәм ул чакырта театрга яшь композитор Музыкант Салих Сәйдәшевны. Менә шулай итеп аларның иҗади дуслыгы э, нигезендә яңа жанр тула, музыкаль драма. Башта спектакльдә тәнәфес вакытларында я башта, я ахырында музыка уйнап торылса, оркестр булса, соңыннан нинди дә булса әсәрнең Образына карата музыка языла башлый. Музыкаль драма, бу безнең татар халкының иң яраткан жанры һәм шулай итеп Зәңгәр шәл туа. Бүген дә без үзебезнең спектакльләребезне башлаган вакытта шушы Зәңгәр шәл музыкасыннан ноталар, шуның җырның кисәге белән башлыйбыз бит, исегезгә төшерегез. Аннан соң инде Казан сөлгесе, Сүнгән йолдызлар, Наемщик һәм башка бик Күп музыкаль әсәрләр дөнья күрә. Кәрим Тинчуринның язмышы бик фаҗигале. Ул сталинизм корбаны, аны нахакка халык дошманы дип кулга алалар. Зурлап башта уздыралар юбилеен, 50 яшьлек, ә аннан соң кулга алалар. Ә бу әйберләр Аның хатыны, шулай ук Сәйяр труппасында да артистка булган бик талантлы, укымышлы, белемле Заһидә ханым саклап калган әйберләр. Ире аркасында аңа бик зур кайгылар, борчулар күрергә туры килә, эшеннән дә куыла, шәһәрдән дә. Ләкин Кәрим Тинчуринның язмаларын, архивын, менә шушы әйберләрне ул саклап калып, инде соңына, менә егерменче гасырның ахырында, бүләк итте. Кайбер өлеше аның Тинчурин исемендәге театрда, ә менә кайберләре бездә. Ул Кәрим Тинчурин бик яраткан антиквар әйберләр, ул фотога төшерергә яраткан, аның үзенең фотоаппараты булган. Ул һәрьяктан бик талантлы, бик Культуралы, зыялы, әдәпле, гаҗәеп шәхес булган, әмма, ни кызганыч, Кәрим Тинчурин да, Фәтхи Бурнаш та, татарның менә дигән кабатланмас трагик актеры Мөхтәр Мутин да шушы елларда кулга алынып, нахакка дөньядан китәргә мәҗбүр булалар. Әмма соңыннан, әлбәттә, аларның исемнәре аклана. Театрыбызның ике залы бар, зур зал, Анда 842 урын бар. Ул татар телендә артистлар сөйләсә, һәрвакытта да безнең бары тик татарча гына бара. Кайбер милли театрларда инде ни кызганыч, ни аяныч, үз телләрендә уйный алмый башлаган милләтләр дә бар. Ә бездә һәрвакыт татарча. Татар телендә бара, шул ук вакытта рус теленә, инглиз теленә тәрҗемә дә булып тора. Безнең театрның менә бу өлешендә илебездәге бер театрда да минемчә ул юк. Бу безнең театрның бер горурлыгы, үзенчәлеге. Татар театрының иң күренекле шәхесләре, артистлар, режиссерлар, драматургларга багышланган Безнең үзебезнең рәссамнар иҗат иткән портретлар галереясе. Ә бу якта шушы күренекле шәхесләрнең шәхси әйберләре, мәсәлән, Галия Булатованың калфагы, анда Фатыйма Ильскаяның бизәнү әйберләре, инде бай әйткәнемчә, Ильяс Кудаш Ашказарский ул бик көчле музыкант булган, менә аның скрипкасы анда, безгә аны оныгы бүләк иткән иде. Һәм шушы урында безнең Галиәскәр Камалга багышланган бүлмәбез дә бар. Галиәскәр Камалның бу бүлмәсе театрның 100 еллыгы узган көннәрдә барлыкка килде. Менә шушы шәхси әйберләрен аларның туганнарыннан алгач, без моны оештырдык. Һәм чынлап та биредә барсы да кайчандыр Галиәскәр Камал бүлмәсендә булган әйберләр. Ул көзге, бу көзге Галиәсгар Камалның гына түгел, аңа кунакка килгән бик күп талантлы артистларның да, язучыларның да йөзләрен хәтерли, саклыйдыр. Мәсәлән, истәлекләрдә бар Мөхтәр Мутин, кайчагында Галиәсгар Камалларда, шушы көзге янында, Шекспирның әсәрләрен репетиция эшләргә яраткан, монологларын укыган. Өстәл дә аларның э, аш бүлмәсендә тора иде. Менә бу э, савыт-саба шкафы да һәм ул чакта бик модада булган этажерка, шулай ук Алескар Камал бүлмәсеннән китап шкафы һәм Аның өчен, шулай ук безнең өчен дә бик изге урын менә шушы язу өстәле. Галәскәр Камал менә шушы вено урындыкларына утырып үзенең бөтен әсәрләрен ничә дистә ел шушы урында иҗат иткән, язган. Аның утыздан артык сәхнә әсәре бар, бик күп тәрҗемә эшләгән һәм бер төн эчендә ул э, Островский яки анда төрекчәдән яки чит ил классикасыннан пьесаларны тәрҗемә итә ала торган булган. Ялны белмәгән, йокыны белмәгән. Бәлки шуңа күрә дәдер менә бу э, э, сында ул Рада Нигъмәтуллина эше ул бик Карт кеше булып күз алдына килсә дә, аңа бары тик 54 яшь. 54 яшьтә шулай аз яшәп ул тиз генә арабыздан китеп барган. Аның бөтен уе, бөтен тормышы театр белән, әдәбият белән, милләт тормышы белән бәйле, үзен уйламаган һәм шулай ук үзенең гаиләсе турында Галиәскәр Камал татар театрына үзенең э, бик күп әсәрләрен калдырды һәм алар бүгенге көндә дә һаман сәхнәләрдән төшмиләр һәм Галиәскәр абзый иң түрдә безне сәламли